An amoko lok me acwiny ducu pa kaka alwoko man ladit mawa moro ma loko i tekwaro pa kaka acwiny. Canon pa mega tye acwiny ki ger megi. Latin amito loko lok ma pire tek ma moko caden. i kom lok ducu ma abedo ka lokone i tekwaro, pien wun wungeyo maber ni an ladit marwa atero tera me kanica. Ka aa ki i kanica, adwogo kome tir i tekwaro. Awacowu bene ka maleng ni, i kare ma wan watye ka telo kanica, Tipo pa Jalani luwom i wang lek me Bicop Oram, 2015 Lobo Uganda. omiyo en woro. I 2020, lweny madit ocakke i kanica madit ma Jenda Daniel oruko tenge, The Anglican Church of Uganda. I 2020 ma lweny cakke-ni, i kin Anglican Reformed Anglican ma gubedo i cawa-ni gin gupokke ki i kom Church of Prophets me Uganda. En i kare ma wan watye ka wot iyenu-ni, i 2020 ma kabita ocako bare-ni, i yo ma wapor lwero wan luwot kicel. two cawa ma weng en aye wono loko ni iwero i ot nining? Tic matek bene otiyo, ityeko dong tic matek kong ento acwali guwic do dwok dano i tekwaro wawoto ki wot ki tyen kun watingo yatariya. naka wapor i mucwi ni jami madwong otimme i yo. Awoco wun ni bene owaco ni pe wuromo ngolo karuma ka pe ungolo romo ungolo dyel romo ku dyel dyel ni eno ni kare ma gitedo wuribo wan ducu kacel Wabino cego tal bal Reverend ka nongo ngeny ma ocoyo waraga macalo me waco ne ni lok pa Rimbom Anglican Church lok atata. En ki kome ni oa ki driver ma mege ma ka kwar gang amin gi cawa adek ma wangolo dyel ni obino cako dyel pa ceng janelo ma waco wangol pien En gitye ka dok gwoko dano odoko Acholi i tekwaro. Acholi lwenye eni-ni ma ocakke i kanica-ni pe obar kinwu. Lok madit, caden madit. I twenti twenti an awaco wunu ni, Wurumo waco ni Lwak Dano tye kwar. Pokke pa kanica-ni eni ni, jo ma tye i Lipum Anglican ki jo ma tye i Church of Providence me Uganda, caden ango ma wun wuromo mokone wun ludito? Caden acel keken kobedo i cawa-ni, Provincial Secretary.

ma ocakke ki i England, en aye oweko kilwongo ni Anglican abila i ocakke i wigine tye. Dong gin ma wun weng omyero wuwor en aye kit ma tipo-ni owaco ni kikwer kwe kwede. Pe enoni kobedi i cawa-ni, Provincial Secretary ma tye ka telo Anglican Church, Rev. Cardinal Ongeng, kacel ki Provincial Secretary ma tye ka telo Reform Anglican dog gitye otwo pien gin mo madit loyo loyo abila loyo tekwaro ka jo moni peke eh Acholi man lok ango ma myero wan wapwony ki i kom lok-ki? Gin ma myero wapuonye i kom lok-ki en aye odong acel keken ni munu ogolo dano, munu okelo tekwaro ma megi, en aye oweko kome licawani. Ka in itye ka neno kit ma lobo tye ka to kadi, yanga acwali, litino acwali tye gucci kite eni-ni. Ee, atodi yam tekwaro onongo ocubo i kom ngom. Tekwaro ocubo ni pe tye latic kic mo, latic kic mege i lobo acudo. Tekwaro onongo ocung i mo. Tekwaro ocung ni ei mone mo ma kite eni-ni ma nongo tye keto i i acudi-ni, mone pe i i acudi. Ee, peko pe i i acudi. Waa ki tekwaro weko obedo madongo boti. Atamo ni Reform Agenda.

Acholi kerogi peke pien kuro-ni ka ma gimyero gucung iye peke. Koni dok i nywenenywene me baro kin dano-ni dok keli kacoli to. Ka ma Acholi maro aye lok ka ni dano gua ki i dini pa Kricitoni ento ma tye ka kelo peko i lobo Acholi-ni odok i abino ma biko dok nok mamalo.